Ýedilenji pasyl. Ol esnada Rep-Rep peýda boldy. Ýene göz ýumup atýança ol perdelerden geçirip asmandan asmana ýetirdi. Musa aleýhissalama ýetdim, sorady, Ýa Muhammet, ymmatlaryňa näme buýurdy? Men aýtdym, Bäş wagt namaz buýurdy. Roza, haja gudraty ýetmese, ýerinde namaz juma buýurdy diýdi. Andan soň Musa we hezreti Idris aleýhissalam meni gujaklaryna alyp, bisýar nawaz, dil nawazyk etdiler. Andan ýer ýüzüne alyp düşdüler. Jabalka diýen şähere alyp bardylar. On iki müň derwezesi bardy, her derwezesinde bir perişde mäkildi. Bu şäherden gün çykar-da eken, şäheriň gowgasy bolmasa, Aftabyň şerpesi hem äleme eşidip zir-zeber bolardy. Bular Hezret Salyh paýgambaryň kowmundan eken. Hergiz kişini hakyna hyýanat etmez erdi, hergiz agyrmaz erdi. Olaryny imana dawat etdim, iman getirdiler. Fatyhadan bölek On sury öwretdim. Biraderim Jebra Jabylsa diýen şäher alyp bardy. Ol şäher günbatarda eken, ony hem on iki müň derwezesi bar. Her derwezesinde bir perişde mäkildir. Hezreti Musa aleýhissalamynyň kowumlaryndan eken. Olardan hem imana dawat etdim. Olar he iman getirip musulman boldy. Andan soň biraderim Jebraýyl Ýajuj Majudyň kaşyna alyp bardy. Olardan da imana delalet etdim, kabul etmedi. Andan Beýtil Mukassere bardym. Ol ýerde biraz tutup durup dur, biraz-a münden. Tarpatylaýyn içinde bataga ýetirdi. Anda ajaýyp garaýyplaryny gördüm, birnäçe kerwenleri gördüm. Düýeleri menden ürküp, boýdasyny üzüp, her tarapa gitdiler. Kerwen gowga laşyp, düýäniň arkasyndan ýörediler. Bir adamy Jebril aýtdy, Ýa Muhammet, bir kerwenleriň ýagşy serhesap, baryň nyşanalaryny aýdyň. Teňlä lazym bolar diýdi. Andan her kerwene ýetdim, düýeleriniň ýüküni düşürip, başlaryna goýup ýatyrlar. Hemme şireleri alyp, sernigur goýdum. Andan Ummu hanyň gaşyna geldim. Bu wakyýany, halyny hikaýa etdim. Allatagala aýtdy, Eý, Muhammad, zinhar, bu wakyýany hikaýa etmegin, kuroýşylar sizi ýalançy diýer diýen. Mysgara tutup bihurmatlyk ederler. Men aýtdym, Eý, emme, mähriban! Ol Hudaýy ki meni rast ýola iberipdir. Men ança gören-eşidenimi aýtjak idim. Gizlejekkä diýdi. Andan emäň ýanyna geldi-de. Ýaňky emmesiniň öýüne, halasynyň öýüne. Marat wakyýasyny sahaba rezwanullah talim ejmeýnlere beýan etdi. Ol ki dostlar Habimany hezret Muhammad Resul ladyny hoşhal urran bolup mübärekbad aýtdy. Ygtykatlary zyýat boldy. Ol ki müşrik mynafyklardy bawar etmedi. Jeh, Ebu Jehil şiddedi zyýat boldy. Bagzylar düýşünde gören bolsa görendir diýdi. Bagzylar hezret Ebabersidigiň ýanyna geldiler. Muhammad ushbu kysym sözlerini aýtýa. Gara, dogrymy ýa ýalanmy? Hezreti Ebu Zer aýtdy, Hiç wagt Muhammet ýalan aýdanok, dogrudyr diýdi. Kureýş käpirleri aýtdy, Biz Muhammede bilen şert ederis, Beýtilmukaddesiň gören däldiris. Biz gördük diýdi. Nyşanlaryny sorady, eger rast bolsa, jogap berse, Bawar edeli, bolmasa, Muhammedi öldüräli diýdi. Ebu Jehil alaýlagyna hejemi käpirler başlap hezret Ebewelkysdygyň işigine geldiler. Aýt, eý Ebewkysdyk, Muhammet uşbu kişiň ýalan sözlerini aýdarmyş, Bir sagatda ýedi asman, hemme perişdelerini, ajaýyp garaýyplaryny gördüm diýeni hemmesi ýalanmy diýerdi. Emma bu bişerm käpirleriň sözüni eşidip, hezreti Ebewekir razyýallahu anh aýtdy, Muhammet hiç wagt ýalan aýdanok, Hudaýtagalaň aýdanyny aýdar diýdi. Kowluhu taala, Inne huwa illa wahýun ýuha, Men hiç ajyp görmen Muhammadyň sözüni bawar etjek diýdi. Niçik kim Hezreti Jebraýyl Sedrel Muntahadan tarpa sylaýynda gelýär diýdi. Ýene barýar diýdi. Hak subhanahu we taala kudratlaryny pygambere berse ajyp garyp däldir diýdi. Andan Kureýş käpirleri Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem ýanyna geldi. Aýtdy, Ýa Muhammad, bu dawaýy sen edersen hiç hüjjet barmy diýdi. Hezreti Resul aýtýaberipdir, Bu gije Arşyň düýbüne ýetdim, aýtdym, Eý bar Hudaý, bendeleriňden kim Meň maraz edenimi bagwar eder diýdim. Neda geldik, Ogul Ebäbekir kuroýşylardan bagwar eder diýdi. Eý Muhammet, Jabylsadan, Jabylkady, Beýdilmukaddasy gördüm diýersiňiz, beýan ediň diýdim. Permany Hezreti Ylahy, Hezreti Jebraýyl esselam bu üç şäherini ganatynyň üstünde göterip, alyp gelip görkezip durdy. Her söz söylese, olara bakyp jogap berdi. Käpirler heýran galdy. Göräýdimika diýdi. Baraýdymyka diýdi. Hezreti Resul alaýhyssalam aýtdy, Ýene sizlere üç nyşany aýdaýyn. Teňňä Gün çykar mahalla kerwenleriňizden kişi geler, ne ýere barypdyr? diýip sorady. Ýeten ýeriň nyşanlaryny berdi. Ol kerwenler hemme eşiklerini başynda goýup ýatyr eken, başyndan alyp suw içip, Serniun goýdum. Ýene iki kişi ýene bir düýä münüp eken, düýe çalyp, biriniň eli döwüldi. Ýene menzilini Adyýa diýene ýetendir. Ýene aýtdy, Ilgeri her kör, leň düýe bar diýip, ol ak, biri gara diýdi. Ol käpirler munda gaçan geler diýdi. Teňläp, Hudaýteberek we Taala halasa, gün çykar mahalla geler diýip jogap berdi. Halas boldy.